Il-kuġin tiegħi kien ilu xhur jgħid li mhux qed jara sew, b'mod partiklari mill-ġenb tal-għajn. Dan l-aħħar mar għand it-tabib u qallu li għandu l-pressjoni għolja f'għajnejh. Ah, jien qed niftakar li ommi ġieli semmiet li oħtha ma tantx baqgħet tara. Possibbli li din hija kundizzjoni ereditarja?
Il-pressjoni għolja fl-għajnejn li ngħidulha wkoll bħala glawkoma għax hija huwa huwa terminu li ta' spiss nisimgħu bih, għandu element ereditarju bħal kull marda oħra, ġifieri d-dijabete, il-pressjoni, A Dawk għandhom element ereditarju, imma ma jfissirx li għax ommok jew missierek għandhom il-glawkoma, l-pressjoni f'għajnejhom inti ħa jkollok żgur. Però għandek iktar riskju li tiżviluppa mill-popolazzjoni inġenerali. Però hemm ċertu mard li jżidlek ir-riskju wkoll tal-glawkoma, pereżempju z-zokkor, pressjoni jew mard tal-ċirkolazzjoni, iżid ir-riskju li inti tiżviluppa l-glawkoma. Ġifieri jekk inti l-argument għandek storja li kellek xi puplesija jew riħ ta' puplesija, dak ifisser li hemm problemi ta' ċirkolazzjoni. Allura r-riskju li inti jkollok glawkoma huwa ftit iktar mill-popolazzjoni ġenerali.
Il-pressjoni għolja fl-għajn tolqot l-aktar lin-nervituri li jittrażmettu l-viżwal lill-moħħ. Jekk din il-pressjoni tibqa' preżenti u ma tiġix ikkontrollata, ir-riskju li l-persuna titlef il-vista jkun għoli ħafna. Iżda f'każijiet li l-kundizzjoni hija waħda ereditarja, teżisti xi forma ta' prevenzjoni?
Ovvjament l-element ereditarju ma tantx nistgħu nagħmlu fuqu, ma tantx nistgħu naffettwawh. Dak ikun fil-genes tagħna u dak ma nistgħux inbiddluhom. Però jekk inhi r-riskju huwa ġej minħabba zokkor mhux kontrollat, pressjoni għolja, jew ċirkolazzjoni batuta li m'aħniex nieħdu kura għaliha, importanti li nikkontrollaw dal-mard. Allura, għalhekk aħna importanti li nikkontrollaw iz-zokkor u l-pressjoni, anke meta nkunu għadna żgħar, għax il-konsegwenzi joħorġu iktar tard iktar ma nsiru anzjani. Allura importanti li nikkontrollaw dal-mard. Is-sintomi tal-pressjoni għolja fl-għajn ma jitfaċċawx mill-ewwel, u għalhekk, sfortunatament, jista' jkun hemm każijiet fejn il-kundizzjoni tiggrava. Liema huma dawk is-sintomi li jistgħu jagħtu indikazzjoni li hemm pressjoni għolja fl-għajnejn?
Pressjoni għolja fl-għajnejn mhux bilfors kultant ma tirriżultax f'sintomi, jiġifieri tkun pjuttost kwieta għall-bidu. Jiġri għalhekk jekk wieħed hemm tendenza li jista' jkollu pressjoni f'għajnejh u kull tant żmien jagħmel check-up għand it-tabib tal-għajnejn. Però mbagħad iktar mal-marda tavvanza, iktar mal-pressjoni titla' tista' tikkawżalek uġigħ f'għajnejk u meta iktar ma tavvanza l-problema taffettwa l-vista. Issa ħafna drabi l-vista li tiġi affettwata hija l-vista periferali, ġifieri n-naħa ta' barra. Tibda taħbat mal-affarijiet, tibda tidħol ġo l-għamara, d-dar pereżempju, u l-vista tiegħek tibda tiġi iktar ristretta dak li qed tara quddiemek, imma dak li huwa fil-ġnub tibda ma tarahomx. Dan huwa konsegwenza tal-pressjoni għolja fl-għajnejn.
Huwa importanti li l-kura għall-pressjoni fl-għajnejn tibda b'mod immedjat. Il-kura tista' tvarja minn taqtir, kura b'laser jew anke operazzjoni.
Il-kura tal-pressjoni fl-għajnejn ħafna drabi l-ewwel tibda bil-qtar, jiġifieri l-speċjalista tal-għajnejn jibdielek qtar. Hemm xi tliet tipi ta' qtar, imma jista' jkun il-każ li jkollok bżonn tip wieħed jew żewġ tipi ta' qtar. Hemm mediċini wkoll bħala pilloli, però meta f'każijiet fejn il-pressjoni f'għajnejk ma tkunx qed tinżillek bil-qtar biss jew bil-pilloli, ukoll operazzjonijiet li jsiru ħabba l-pressjoni fl-għajnejn. Għalhekk f'każijiet iktar serji, iktar gravi ta' din il-marda, ta' din il-kundizzjoni, ikun hemm bżonn ta' operazzjoni.
Tikka aktar fuq saħħtek. Il-faqqiegħ huwa popolari ħafna fil-platti tagħna, Minbarra l-palat li jagħti, iġorr miegħu wkoll benefiċċji għas-saħħa. Il-faqqiegħ inaqqas ir-riskju tal-obeżità, tad-dijabete u anke tal-mard tal-qalb. U dan apparti l-ammont ta' fibra li nsibu fil-faqqiegħ. Barra minn hekk il-faqqiegħ jgħin biex jissaħħaħ ix-xagħar, kif ukoll biex jagħti kulur isbaħ lill-ġilda. Studji oħra juru li l-faqqiegħ joffri wkoll prevenzjoni għal kontra l-kanċer, bl-istess mod kif jgħinu l-karrotti, it-tadam, il-bżar u l-qarabagħli. Tikka aktar fuq saħħtek nhar it-Tnejn.